Salam dostlar ilki bilen ähliňizi kanalymda hoş gördüm. Wideomyzyň biz bu gezekki sanynda köpleriň bilmeýän internet download manager programmasyny kompýuterde nädip ulanmalydygyny görkezjek we wideony siz hökmany suratda ahyryna çenli görüň men wideonyň ahyrynda şu download manager programmasynda edip bolýan laýfhaklary görkezjek onda näme taýyn bolsaňyz wideomyza başlaýas. Eger-de siz kompýuterde internetden faýllary, oýunlary skaçat etjek bolan bolsaňyz, biziň Google Chrome-myz ýa-da beýleki brauzerlerimiziň zagruzka programmasy örän gowy bolmaýar. Ýagny biz O brauzeriň özünden skaçat etjek bolanymyzda, biziň faýlymyzyň göwrümi uly bolan ýagdaýynda, öz-özünden pauza berýär we biziň faýlymyzyň yzyny dowam etmek mümkin bolmaýar we biz öz skaçat edýän faýlymyzy täzeden başlamaly bolýar. We şunuň ýaly problemalary çözmek üçin bize Internet Download Manager programmasyny ulanmak galýar. Internet Download Manager programmasy platny programma bolanlygy sebäpli, onuň men Pro wersiýasyny wideonyň aşagynda linkiň üsti bilen goýdum, şol ýerden ýükläp alyň. Ýükläp alanymyzda biz görýäs, biz arhiw faýlyny ýükläp alandyrys. Arhiw faýlynyň içinden programmany çykarmak üçin biz WinRAR programmasyny ulanýarys. Eger-de siziň kompýuteriňizde WinRAR programmasy ýok bolsa, onuň hem linkini men wideonyň aşagynda goýaryn, şol ýerden WinRAR programmasyny ýükläp alyň. Biz özümiziň arhiw faýlymyzyň içinden Download Manja programmasyny çykarýarys we ol ilki bilen biz özümiziň programmanyň stanowşyny stanowka etmeli. Stanowka edeniňizden soňra men aýdypdym. Programmamyz platny programma diýip, ony aktiwasiýa etmek üçin özümiziň skaçat özümiziň ustanowka eden dilimize görä ýokardaky aktiwatorlary işe goýermeli we aktiwatory işe goýermiz goýberenimizde hökmany suratda administratordan goýbermeli. Eger-de siz administratordan goýbermesiňiz aktiwator işlemeýär we biziň download menjer programmasy pro wersiýasyna geçmeýär we biz Download Manager programmasyny iň köp iki gün ulanyp bileris. Ondan soň programma işlemeýär we aktiwasiýa soraýar. Şonuň üçin biz täzeden şol meselä dolanyp gelmezimiz ýaly, ilki bilen siz öz programmaňyzy aktiwasiýa ediň. Aktiwasiýa edenimizden soňra öz programmamyzy işe goýberýäris. Işe goýbermek üçin myşkanyň çep tarapyna iki gezek basyp, programmany açmaly. Programmany açanymyzdan soň biz eýýäm görýäs, programmanyň interfeýsi örän ýönekeý. Programmanyň ýokardaky çep tarapynda Dobawit knopkasyny görýäris. Bu Dobawit knopkasynda biz özümiziň skaçat edýän faýlymyzyň URL adresini kopirwat edip, şul ýeri Wstavit etmeli. Wstavit edenimizden soňra Nachat kaçat knopkasyna basyp, biz özümiziň faýlymyzy skaçat edip bilýäris. Ýöne bul hemişe özümiziň wagtymyzy köp saklaýar. Şonuň üçin biz ol gönden-göni eger-de bir programma ýa-da beýleki faýllary skaçat etjek bolanymyzda, programma işe goýberiler ýaly, ol özümiziň ulanýan brauzerimize şul Download Manager programmasynyň razwraşeniýasyny goýmaly. Razwraşeniýany goýmak üçin onuň iň aňsat usuly Google Chrome bolup durýar. Google Chrome-y açýarys we ýokarda biz eýýäm görýäris Download Manager programmasyny ustanowka edenimizden soňra Google Chrome-a awtomatiçeski ýagdaýda özüniň razwrasheniýesini goýberýär we biz bul ýerden Ustanowka knopkasyna basýarys we Download Manager programmasynyň razwrasheniýesini Chrome-a dabawit etýäris. Indi biz Google Chrome-yň içinde haýsy-da bolsa bir faýllary skaçat etjek bolan ýagdaýymyzda Download Manager programmamyz awtomat işe goýberilýär we biz Skaçat knopkasyna basyp öz faýlymyzy skaçat edip alyp bileris. Eger-de siz Yandex brauzerini ulanýan bolsaňyz, onuň hem razraşeniýasyny Yandex brauzerine ustanowka etmeli bolýar. Eger-de ony ustanowka etmegi bilmeýän bolsaňyz, men görkezeýin, wideodaky edilişi ýaly edip razraşeniýany ustanowka edip bilersiňiz. Ilki bilen biz Yandex brauzerimizi açýarys we ol ýerden. Dopolneniýe ýerine barýarys. Soňra biz bul ýerde garaşýarys we C diskimizde ustanowka eden. Download Manager programmasynyň faýlynyň içini açýarys. O papkasynyň içini açanymyzdan soňra bul ýerde aşak geçenimizde eýýäm biz görýäs Yandex brauzerynyň ikonkasy bilen onuň razrešeniýesi eýýäm bize taýyn dur. Biz şonuň özümize gerek razrešeniýesini çekip alyp öz Yandex brauzerimiziň içine goýberýäs we biziň Download Manager programmasynyň razrešeniýesi Yandex brauzerine hem geçýär we Hälki Google Chromedaky ýaly skaçat etjek faýlymyz awtomatiçeski taýda özümiziň Download Manager programmasyna geçýär we biz şol ýerden özümiziň skaçat etjek faýllarymyzy skaçat edip alyp bileris. Men wideonyň başynda aýdypdym, wideonyň ahyrynda men size Men size Download Manager programmasynda edip bolýan laýfhaklary görkezjek diýip. Meniň görkezjek laýfhakym şul Download Manager programmasynyň ýokaryndaky köne ikonkalary çalyşmak. Ikonkalary çalyşmak örän ýönekeý. Onuň üçin biz diňe. Ol ýokardaky Download Manager programmasynyň panelindaky With knopkasyna basýarys we bul ýerden Panel Instrumenti diýen ýerine gelýäris we bul ýerden Posmotrett drugi paneli diýen knopkasyna basyp, internetden özümize görek islän ikonkalary skaçat edip alyp bileris we skaçat edenimizde biz arhiw faýly skaçat etýäris. Arhiw faýldan

Soňra Download Manager programmasyny täzeden işe goýberýäris we ýaňky baran With ýerimize baryp, şol ýerden Panel instrumentów diýen knopkasyna basyp, özümiziň soňky skaçat eden ikonkalarymyzy şul ýerden gurnap bileris. Meniň size görkezjek ikinji laýfhakym, şul Download Manager programmasynyň üsti bilen YouTube-daky wideolary ýükläp almak. Ol. Ýutubdaky wideolary skaçat etmek üçin özümiziň razreşeniýesini ustanowka eden brauzerimiziň içini açyp, şol ýerden youtubenokat.com saýtyny açmaly. Saýtyň içini açanymyzdan soňra özümize gerek islän wideomyzy saýlap alýarys we wideonyň içini açýarys. Wideonyň içini açanymyzda biz eýýäm görýäris ýokarda skaçat knopkasynyň barlygyny. We şol skaçat knopkasyny basyp özümize gerek kaçestwany saýlap alyp ol ýutubdaky wideolary download menjer programmasynyň üsti bilen ýükläp alyp bileris. We şunuň ýaly görnüşde download menjer programmasyny ulanyp bilersiňiz. Başgada download menjer programmasy barada soragyňyz bar bolsa kommentariýada beriň men size hökman jogap bererin. Egerde wideomyzy halan bolsaňyz laýk basyň halamadyk bolsaňyz dizlaýk basyň. Kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz hem kanalymyza agza boluň. Biz siziň bilen häzirlikçe şu wideomyz bilen hoşlaşýarys. Indiki wideo çenli sag boluň.